Lubok lok, lubok lok, lubok lok. Oti nining tin? An dong tin dok arwene dok abino ki dog kulu ka en. Man ka ma an atye iye eni gilwongo ni Scarborough Bluffs. Ka in ineno loka ca, ineno kite gine dong omute kwede. Omute amota so dano bino kany i wikend twon nam mo ka en laro i kome. Ineno? Eno an abino tin lubok lok. anongo ripot mapol ma dano tye ki complain i lok pa tim caro car ma timme i otel ineno ka ma dano tye iye ka cam tim caro caro dwong dwong mo me agikki eno gin wek an awaco ni tin kong dok adwogo ni ineno lubok lok. Dong lok ma pire tek tye, ci kite jwi wun wungeyo ni ka mere lok ma kit eni okatti, omyero lwak onge, dano obed ki information i wigi yoko jwijwi. Ineno we? En aye weko an abino timi. Dong labongo balo cawa. Lok namba acel tye cito bot jo moni en ma gin tamo ni omyera gin icit ka cimo peace dek mene ma omyero gitokkigi. Group eni wun wungegi maber. Cito i hotel en omyero ni en icito ci cit o wa i jokon. Ka o i jokon kunu ci bedo ni eh toko toko eni eh eh eh gin toko toko guru eh gin ah ah wek en en mor twatwal tokke cani. Gurup pi enone ni, En aye gitye ka cikowu ya. Ka dong in ibino i otel, imito icim wa dek bot lutic, dek me ma myero gitoki. Gangi dong kono? In dong pe icamo ki cupuria gangi? Ci kong ibed dano ma wor ka icito i kin dano. Meni eni cik namba acel. Dong lubok lok, lok mukene tye i kom woro. Dano ma gitiyo tic i otel-li ba, meno en ni weng dano ya. Wun jo ma onongo tamo meno myero wuo Lubanga aye ni Lok-ki tye i komwu, pe wuworo dano. Ka lok i kom weita, itye ka lok i kom ngatu moni, 'Oo, ngati kor dude tye kiti, oo ngati moni kor gin ango tye kiti. Kare okene tye jo okene ma bene cinggi bedo ka cer bedo ka dongo en kom dano ene. Mm? Ineno? Dako pa ngaro mo tye atiji i, i, i, i bar, tye ka tiji i hotel, in ibedo ka gutu kome ko, ka gutu kome ko. Eh? Gin oteri bar i, i, i hotel ka cammi, ka camo en dano ni. Eh? Ke in ibino me ka ordering dekki. Ineno? So lok tye ka keny wun joni ene myero gu- umak iye, umak break. Dok be weg hotel. kwegi otel ka ma ka cam, restaurant. Taki in ineno customer mo mubin tye ka gudo kom staffi, ryem mo. Ineno we? Dekke moni mu order ringi, ocu loko bene, en oryem moko, oryem ngat enoni oko kekenyo. Ineno? Pien ni eni man jami ma leyo wi dano. In icito ka cam, in iko icito ka gudo, ka gudo kom, kom, kom wait, waitress. Eh? Ni enoni, enoni jami marac. ma omyero giwac woko lubok lok. Ineno wa. Dong lubok lok wan tye ki dano mukene ma timo tim me bwolo bwolo. Eh? Kong in ityeko nyamo dek kong ki idogi be ya ka icako lok. Ah. Cawa weng. Hmm? Nu bedi cwak cwak cwak cwak. En nu upoko ki wiye ni pi pe winy lok ka loko ki dek do. Eh, eh, eh, eh. Ko ko omedo omedo ko bi kany. Oo kadi medo dok wumed kong layat apic aryo oko. Oo bedo ki dek ki cwak cwak cwak cwak ito. Ma nung teng doge weng nung bwoyo keken. Hmm? Ineno, omiyo tim dan ni ning. In pe kong in in inyam gino moni kong ngir ngir ngir itogi. In o i adek calo i gene rume nan. Eh? Ineno? So lok ci ka kenyu wun jo moni enone ni. Dong wan bo tigi dano ma ka dong okato otyeko dong cammo ee okato dong woko nongo okwanyo pii icinge mito en dok ibed awuko doge dok idye yo doki ee mato pii wek iwuku wuku wuku wuku wuku pooh idye nget gudi ki dano ma dano tye ka wot tutwale ka dong jo-ni dong ocamo bor bor gini ee ine aye lubok lok ni enoni tim ni enoni tim ma imiyo dok bene enoni tim me lawic in icito iwuku dogi ceng inge kaca Ineno? In aye ilwoko cingi, iwuko dogi o ki kunu maber, ka ia ikato icito. Pe ibino ka mako min rwot-rwota ni ibedo ka wirone, iwuko ki dogi ingolo i dye gudi ki dano. Eh? Ineno? Eno-ni pe ber. Dok bene ka dong in icito icing kunu, wun jo manoni wubedo atwinyo wumoko icing ki dano-ni. Nongo wiwu nongo tye tye nining? Tee! Eh? Icing, iweko bene icing keni bene, pe ka igene pii ilako ilako. Ineno? Ci lwak alika mogo ma dano timo ka gucito ka cam i restaurant dwong ata. Ineno? Ma omyera lok en kar car ma ngat mo otito ni tawa wai no no no no lwak myero nge gini yo. Ineno? Ka ngat ati tim tim en omak brek. Ineno? Pe ber. Mm. Kero jwi wunu nge wan wai this not life between home. Mm. En pe kwo kin gang. Ineno wa.

Ka dong wukwanyo tut pigi, nongo tye golo ki cogi dul ringo mogo bolo wa i atabo pa dano. In imito dano pud tye ka cam, ka in aye ityeko woko ma dong imito kolo laki, a woko ki kenyu. Iwinyo wa lubok lok? Lok tye ka kenyu, ci dano oyub lok me woro, lok me disciplin. Ineno? Tim mukene tye me car car, tye ma leyo wi dano. Ka pe itye qualified me cam i otel ki restaurant, cami gangi. Ineno? Pe ni cenne en aye dong gin. Ineno bot lubok lok. Lok tye ka kenyo. Dong, an dong myero anyutu kit an awacwu an atyeka i dog nam eni. Wuneno? twon nam mo kany dong tye ni laro ikor luboklo ineno caro bedo gire aye oo mot ki otyeno ni bedo ki aye mot ki otyeno ni oo ka oo ca mo ci an acito mere paco ci nongo wiken otum moko ma mwonya diki wan ocuto i kaci en aye kite eno dong kama in tye iye in bed mere moo lubanga omede ki gwokowu